السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو دوست احباب تندرست فٹ فاٹ ہوسن اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ کرے سو شروع پاک ویلے دے پیارے پیارے نظارے تے بیرا تھوڑا سلیم کھوکے والا جلدی جلدی مریسو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اج دا خوبصورت جے کریسو ویلاگ شروع برا تہاڈا ریڈی شیڈی تھی گئے شام دا ٹائم ہے شام دا ٹائم ہے کھوکھے تے ماشاءاللہ اساں ریڈی ہیں ایک ساڈے کول خوبصورت جے سرپرائز ہے اساں تہاکو ڈکھینے خوبصورت جے سرپرائز اور تہاکو چس اسی اج دا ویلاگ ویسے ہی اساں دلچسپ کریسو تہاکو مزہ اسی ساڈا ویلاگ ڈیدے ہوئے اور تہاکو محسوس تھیندا پیو اسی ویلاگ کیڑی چیز اج تہاکو اساں ڈکھاون ویندے پئے ہیں۔ اور جتنے بھی دوست اب آپ ساڑھے چینل دے نویں نویں ہیں ساڑھا چینل مرے سن سبسکرائب خوبصورت جی ہاں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے میں آدھا کروا رہے سوا چاس ویور تے تو سن یوٹیوب چینل سلیم کھو کھیلا تھا پہلے بھی دے دے راندے بھی ہون بھی دے دے پھے بھی لیکن آج دا ویلوگ تو کو کروے سو خوبصورت جی انجوے نا نا راسو ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ویڈیو سکیپ کر گیا تھا چاس نہیں آمنی بیور تے باقی امید کرے سو ویلوگ ساڑھا پسند آسی تو کو دوست ساڑھے نال کھڑے تے لگا ہوئے مست تے چلو کوئی گال نہیں اسا بھی لوگ بڑے دے کھڑے تو بولن پے کے وچ کال تے چلو کوئی ایشو نہیں تے ماشاءاللہ کیا بندے کھڑے سے شام دا ٹائم ہے اسا کے اپنا ولاگ بھی بناونا ولاگ بھی بناؤ پیارا جے نظارے دکھاؤ کیونکہ یوٹیوب دے جتنے بھی دوست احباب ہیں نا ساڈے فیملی ممبر ہیں اور اسا ولاگ نہ دے تو چس نہیں آندی ولاگ سارا دیونا مجبوری ہے شوق بھی ہے چس بھی آسی اور جتنے بھی یار دوست احباب ہیں تواڈی سپورٹ تے تواڈی محبت نال ہی اسا اتاں آونا ہے ایک ہزار سبسکرائبر کرا لو ساڈا جلدی جلدی بس کیونکہ تہاڈے کول ویور زیادہ کشا منگی نی ہک ہزار سبسکرائبر ہی منگے ہن تساں دے ڈیو سبسکرائب کر چھوڑا کرو بلا سپیشل پرسن کوں تے کوئی ایشو دا ہے گیاں نہ کوئی مسئلہ تھیندے باقی چلدے ہیں ولاگ اگاں شروع کرے نے جتھے کھڑے رہو سے تک تساں کہہ سو کہ سلیم برا ایک ہی جگہ کھڑ کے سر کھادی رکھ دے تے باقی چلدے ہیں اگلا اگاں ولاگ دا تہاکوں نظارہ ڈیکھے سو خوبصورت جیاں تہاکوں ولاگ دی چاسا سی اس سائیڈ تے اپنا چوک ہے لاری بھی لگی ہوئی ہے بائیک کھڑی اے بائیک دے اتے ماحول بنڑا ہوئے تے میں تاں چلدیاں شہزاد بھائی کیبن تے بیٹھے ہن چل کے تاں کو نہ خوبصورت جیہا نظارہ ڈیکھیسوں نظارہ تاں کو اے ڈیکھاونڑے اے اتھاں چلدے ہیں اے سامنڑے اتھے خوبصورت جیہا ماحول بنڑا کھڑے چل کے تاں کو نظارہ ڈیکھیسوں رہسوں نال نال۔ اتھے چل کے تاں کو نظارہ ڈیکھیسوں بڑا ماحول تے خوبصورت اے۔

اچھا ویور ماشاء اللہ اگاں چلیں اگاں آ گئے ہیں خوبصورت جیہا ولاگ پیچھاں بنڑائے ہیں وی آئی پی روٹی وٹر چلدا پیا پرلی سائیڈ تے سارا دودڑ ہی دودڑ دودڑ ہی دودڑ بنڑائے ہیں ویور ڈیدھے پے وے نا اگاں آ گئے سے پیارا جیہا ماحول ہے خوبصورت جیہاں بکراں چگدیاں ودیاں تے اساں آکھیا پیارا جیہا ولاگ بنڑاؤ بکریاں دا وی نال نال تے انجوائے کرو کیونکہ سرائیکی ماحول ہے ساڈی سرائیکی ثقافتاں دا ماحول ایہو ہوندا ہے پیارا پیارا خوبصورت جیہاں تے تہاکوں امید کریسوں ساڈا ولاگ پسند آندا پیا ہوسی یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالے دے کیونکہ سرائیکی نظارے بڑے پیارے پیارے ملسن راندے ایویں تہاکوں خوبصورت جے نال تے ایویں جڑے رہو تہاکوں پیارا جیہا ولاگ انجوائے کرویسوں اساں اور چس آسی وی پر پرلی سائیڈ تے جیہڑا روٹی ویٹر چلدا پیا ہئی نا ٹریکٹر دی ویڈیو جتھے بنا کے اساں آئے سے تے خوبصورت جیہا نظام سرائیکی دا تے میں انہیں دودڑ ای دودڑ کیتا ہوئے اینڈ کیتا ہوئے اگاں ول جانور چگدے کھڑے ہن چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بکریاں اساں آکھیا ذرا بکریاں دا وی ولاگ نال ہوونا چاہیدا نا چل مستی کیتے خوبصورت جیہا نظارہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے جانور وی وچ پاونے چاہیدے ہن ماشاء اللہ بڑے پیارے جانور ہن خوبصورت قربانی دے وی لوگاں نے پالے ہوئے ہن تے نال ویسے وی ایڈ وی بنایا ہوئے خوبصورت جیہاں تے دودھڑ پرلی سائیڈ تے چیک کرو سورج وی غروب تھیندا وا دے تے دودھڑ وی دودھڑ ہے تے میں آہداں کہ اینڈ کیتا ہوئے چلدے ہیں چل کے اگاں ماحول بنائے نے خوبصورت جیہاں نال رس ہوئیں ویں ویڈیو سکپ نہیں کرنی سکپ کر گئے سو تو ویور تو کو سمجھ نہیں لگنی۔ ایتھوں ویور ماشاء اللہ اساں اپنے کیبن تے آ گئے واپسی تے ایتھوں دا سین چیک کرو جتھاں تک اساں پہلے روٹی ویٹر دا ماحول دکھا کے آئے ہیں روٹی ویٹر دا سین دکھایا نا تاکوں روٹی ویٹر اتنی دور پھردا کھڑے سامنے اے اس جگہ دے روٹی ویٹر پھردا پہ سارا دودڑی دودڑ دودڑی دودڑی سائڈ دے انج پتہ نی کتھوں تک میں ددڑ ہی ددڑ ددڑ ہی ددڑ ویسی پیا چلو کوئی گال نی آپاں کو اس چیز نال تاں نی اتے ویدر وی ٹھنڈا تھی گیا ماشاءاللہ کمال دا بنا ودے بدل دے ٹکڑے شکڑے آئے ودے گرمی تاں بڑی ہے لیکن کوئی موسم لیول دا تھیندا نی پیا لیکن تاں کو روٹی ویٹر دا نظارہ ڈیکھائے کیویں چس آئی ہے کہ نی آئی تے روٹی ویٹر دی ڈسائے تاں کو چس آئی ہے کہ نی آئی میں آدھاں کہ سرائیکی ماحول ہے تے چس ہی چس ہے ویور چس آوے جا نہ آوے میں آدھاں ویلوگ دا ول ساڑا سرائیکی ہے نا۔

تے باقی پیارا پروٹوکول خوبصورت جیاں نال نال راسو تے بھرا نو سبسکرائب کرنا بھلنا نی خوبصورت ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تاکوں ڈکھیسوں راندے ایویں مزید نال جڑے رہو محبتاں کرے تہاڈی سپورٹ تے تہاڈی محبت نال ہی اساں انشاءاللہ کامیابی دا حاصل پیسوں کامیاب تھیسوں باقی راسو نال نال تاکوں ڈکھیندے اگاں دا دلچسپی ماحول خوبصورت جیاں ہن تاکوں چس کر ویسوں سلیم کھوکے والا سبسکرائب کرنا بھلنا نی بھرا کو بھلنا نی محبت کرنی ہے پیارا پیارا تھاون کرنے سپورٹ کرنی ہے

تے باقی سبسکرائب کرنا بھولنا نی مارو سبسکرائب جلدی جلدی ویڈیو واچ کرنی ہے تاں دے جو شکر گزار ہیں ڈیسو اجازتاں سرائیکی کلچر نال ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظاریاں نال اور اللہ حافظ